Pwy a ŵyr beth yn union yw'r newidiadau sy'n digwydd i'r hen ysgol gadarn hon. Mae'r gwaith i gyd yn y golwg nawr, ond cyn pen dim bydd pob carreg newydd wedi rhoi yn ei lle. Mae rhan o'r cynllun eisoes wedi orffen. Ond ydy'r hen a'r newydd yn ymdoddi i'w gilydd yn foddhaol, dych chi'n meddwl?

Y tu hwn yng Ngresford yng Nghlwyd. Nid dim ond tŷ oedd yr adeilad yma 200 a hanner o flynyddoedd yn ôl. Ysgol credwch neu beidio oedd yr adeilad yma hefyd. Wedi ei adeiladu ymhell cyn bod rhaid i bob plentyn yn y pentre fynd i'r ysgol. Ar y llofft debygwn i oedd cartre yr athro a'i deulu. Ond yn y cefn mae cloch yr ysgol i'w gweld o hyd, er nad oes neb 'di chlywed ers hydoedd. Codwyd y lle 'ma cyn bod rhaid i bob plentyn gael addysg. Ond ar ôl Deddf 1870, roedd yr ysgolion yn edrych yn wahanol iawn. Mae'r ysgolion uwchradd y byddwch chithau'n mynd iddyn nhw rywbryd yn rhan o'r Ddeddf honno. A mae rhai ynni plith yn sylweddol iawn. Yn y trefi, roedd yr ysgolion cynradd yr un mor fawr. Board schools oedd yr enw roddwyd iddyn nhw, ysgolion i bawb, a fe fydde nifer o ysgolion mawr fel hon mewn tre fel Caerdydd, a maen nhw'n dal yn ysgolion heddiw. Yn y wlad, Roedd yr adeilade'n llai, wrth gwrs, ond eto'n ddigon o faint i dderbyn pob plentyn o bum mlwydd oed ymlaen. Roedd gan bob ysgol ei chloch bryd hynny, fel Eglwys y Plwyf, wrth gwrs. Mae'r gloch hon yn fyd, ond mae'r adeilad yn dal i sefyll. Ac yn cael ei ddefnyddio bob dydd. Faint o blant sydd wedi bod yma mewn can mlynedd, tybed? A meddyliwch am y cystadlaethau cyffrous sydd wedi digwydd ar yr iard ar hyd y blynyddoedd. Tydi'r adeilad ddim 'di newid o'r tu allan. Beth am y tu mewn? Dw i'n siŵr na welsoch chi rioed neuadd mwy serchus na hon. Ond dyma'r union fan lle mae cenhedlaethau o blant wedi sefyll bob bore a sefyll yn dawel. Distawrwydd, os gwelwch yn dda?

Well done, at least some of you met her. Fe fydde athrawon fel Mister Davies yn ddigon cyffredin ar hyd coridor yr ysgol hon yn Wrexham pan godwyd hi bron i gan mlynedd yn ôl. Roedd gan y rhan fwya' o ysgolion mawr yr adeg honno goridor yn y canol fel sydd yma, gyda dosbarthiade ar bob ochr, a 30 a mwy o blant ym mhob dosbarth, i gyd yn eistedd mewn rhesi o ddesgie a neb yn mentro deud gair heb ganiatâd. Ai dyma'r drefn heddiw yn Ysgol Alexandra, tybed? Mae'r plant hyn wrthi'n ddyfal gyda'i mathemateg, ond nid mater o ail-adrodd tablau'r Barleycorns mor bwerus hon. Yr unigolyn sy'n rhifo ag yn cyfri yma, ar bapur nid ar lechen. Ac mae'r athro'n mynd o gwmpas yn helpu'r unigolyn, nid yn gweiddi ar y dosbarth. Mae'r adeilad yn hen, ond mae'r dull o ddysgu'n weddol newydd. Dewch i weld enghraifft arall. Beth am y fynedfa yn yr hen ysgol yma yn Wrecsam? Mae 'na ddigon o groeso, yn does? A mae'r coridor ganolog wedi diflannu yn yr ysgol hon, a muriau trwchus nifer o ystafelloedd wedi tynnu i lawr hefyd, er mwyn creu mwy o le a gole. Ond hen adeilad ydy hwn, serch hynny, er bod naws y wers wedi newid gymaint. A dych chi'n cofio mor noeth oedd waliau dosbarth Mister Davies? Nid fel hyn, yn lliwgar a llawn o wybodaeth diddorol. A sylwch pa mor isel mae'r stafelloedd erbyn hyn, er mwyn i lais yr athro swnio'n fwy cyfeillgar a naturiol. Mae'n anodd credu yn tydi fod yr ystafell hon unwaith yn debyg i ddosbarth Mister Davies. Mae'n rhyfedd sut mae gole'n gallu newid gwedd unrhyw stafell. Rhaid ni beidio ag anghofio'r neuadd a'r llwyfan newydd, sy'n gyfleus ar gyfer pob gweithgarwch. O gwmpas y waliau mae cyfarpar ymarfer corff, a lle cyfleus iawn i guddio'r cadeiriau pan na fydd mo'i hangen amser cinio neu ar adeg cyngerdd. Hen adeilad ydy hwn, wedi ei addasu ar gyfer addysg heddiw. Beth am ysgol newydd sbon?
Is that clear? Yes
sir.
I shall now conduct a brief inspection of my own to see what sort of standards of dress and personal hygiene we have. Place your hands on the desks like so. Na, nid dyma'r ysgol newydd sbon. Ond gan mlynedd yn ôl, dyna'n gywir beth ydoedd. A Mister Davies yn dysgu ei ddisgyblion drwy'r dulliau mwyaf modern. Mae adeiladau newydd ddoe yn hen heddiw. Ac fe fydd rhai newydd heddiw, ymhen can mlynedd, yn edrych yn ddigon hen ffasiwn.